تاں تساں تھمنیل تے وی ڈیکھ گھدا ہوسی کیوں نویں یوٹیوبر ہن ساڈے علاقے دے ساڈے گاؤں دے کئی دفعہ کمنٹس کیتے نے اور کئی دفعہ اساکوں وائساں کیتے نے آکھے نے یار تساں ولاگنگ کیڑھے طریقے نال کریندے پے موبائل کیویں پکڑیندے پے فرنٹ کیمرے کنے بنڑیندے پے ویڈیو یا بیک کیمرے نال بنڑیندے اساکوں لازمانی ڈیٹیل دے نال ہک ویڈیو بنا کے دساؤ ڈکھاؤ بلکہ تے اساں ڈیکھو اساں ولاگنگ اوویں سٹارٹ کروں تاں اج انہاں واسطے انہاں دوستاں واسطے ویڈیو بڑی زبردست بنڑنے آلی ہے دوستو ساڈے نال رہسو تہاکوں اڄ طریقہ کار ݙسیندے ہاں بھئی اساں موبائل کیویں پکڑیندے ہیں کیویں بݨیندے ہیں ویڈیو کیڑھے طریقے کیا کیا طریقہ کار ہوندے سارا کجھ تہاکوں ہی ویڈیو دے وچ ملسی تاں دوستو ساݙے نال رہسو تے ہݨ پہلے ڳولے نے اچھی جیوں لوکیشن اوندے کنے بعد وال تہاکوں ݙسیندے ہاسیں اوئے چاچا او تیݙی پراڈو کݙے ویندی پئی ہے ریت لاوݨ یار ایندے اتنا وزن نہ لڈیا کر یار اے ساڈے گاؤں دا سیں پہلوان سیں دے کول 3 4 پراڈو دے اوندے وزن دیکھو لڈیا ہے اے تیرے اتے راکھ دیوں یو بورا اچھا سینے دوستو پہلے نمبر تے اتن فرنٹ کیمرہ یوز نہیں کرنا استعمال نہیں کرنا کیونکہ فرنٹ کیمرے نال تے بنے دے ویڈیو تا موبائل دی نا این جگہ تے اتنا سکرین دے اتنا دیتا رہ بندے تا جیڑی وجہ کرنے نا او ویڈیو صحیح طریقے نال نہیں بن دی اور پتہ لگ دے بندہ ایک سیڈ تے جمعہ دیتا کھڑا ہوئے بیک کیمرے نال بنامنی ویڈیو اگر بیک کیمرے نال بنے سو تا تو اڈا ریزلٹ بھی بڑا پیارا آسی اور پچھو دا جیڑا ویو ہو سی تا بڑا وی آئی پی اور آؤٹ کلاس نظر آسی

کیونکہ میں ایک کھبے ہتھ نال بنڑیندا کھڑا ہاں اپنی میں بنڑیندا کھڑا ویڈیو جس ٹائم کہیں بے دی میں بنڑیسا ویڈیو تاں ول موو کریسا دیکھ سکدے بے اے ہوندا طریقہ کار اچھا اگر تساں سجے ہتھ نال بناونی ہے اپنی ویڈیو ہی طریقے نال بنڑیسو اور جس ٹائم تساں کہیں بے دی ویڈیو بناونی ول موو کریسو ایتھاں دیکھ سکدے بے اگر تساں اپنی بناونی ای موو کریسو کہیں بے دی بناونی ای موو کریسو موبائل کو تاں بڑا ہی آسان طریقہ ہوندے کوئی مسئلہ کائے نی ٹینشن والی گال کوئی نی فی الحال وقتی طور تے بندہ تھوڑا ٹینشن اچ آندے موو کرن کیڑھے طریقے نال کروں کوئی مسئلہ وی کوئی نی آندا صرف تساں ویلوگنگ سٹارٹ کرو اپنے علاقے کو پرموٹ کرو اپنی دیہاتی ویلیج ویلوگنگ کرو چھا ونجو پیسہ کماؤ ٹینشن جیویں اساں پیسہ کما دے ودے ہیں۔ اے ہے سی موبائل پکڑن دا طریقہ جیڑھے جیڑھے نویں یوٹیوبر ہن ماشاءاللہ جیڑھے جیڑھے نویں نوجوان نسل اج کل یوٹیوبر بنڑدے پئے ہن نویں چینل کھلیندے پئے ہن ماشاءاللہ انہاں واسطے ویڈیو بڑی زبردست ہے تساں موبائل کوں کیڑھے طریقے نال پکڑنے اک دے ول دوبارہ تہاکوں ول اساوں کہ اے ڈیدھے پے وے اتھا پکڑنے موبائل کوں خاص کر اے خیال رکھنے کہ صرف تساں موبائل استعمال کرنے صرف بیک کیمرہ فرنٹ کیمرے تو بالکل اپنی ویڈیو نہیں بناونی کیونکہ فرنٹ کیمرے نال بنے سو تو پتہ لگ سی کہ کاکا کہ تساں کہیں بے پاسے دے دے کھڑے بے تساں این سائڈ تے دے دے بے کیونکہ اکثر دوست ایسے انہوں کہ وہ دے دن سی اپنی صرف تصویر کو تصویر کو نہیں دیکھنا چاہیے صرف اپنے موبائل دے کیمرے دے وچ تہاݙے اکھیں ہوون، دیداں اتھائیں ہوون۔ والی میں سمجھو تساں چھا ویسو تاکوں ہر کوئی لائک ای کریسی، شیئر ای کریسی تے موبائل کوں ایں پکڑݨے کھٻے ہتھ دے وچ انگلیں دے نال ای میں۔ ہی کیمرے تے ݙیکھݨے اور دوبارہ کہیں ٻئے دی اگر ویڈیو بݨاوݨی ہے ول موو کرݨے اے سی اڄ طریقہ کار کیویں لڳیو تاکوں اڄ دی ویڈیو تے بعد ویو چیک کرو ذرا موسم کیویں ہے ذرا گندم ݙکھاؤ سی۔ ماشاءاللہ اے سی ساݙا ماحول ساݙا علاقہ ساݙا گاؤں۔ وی آئی پی تاکو لگے یا کیا نہیں لگیا کمنٹ سے لازمہ دسے سو تے کیویں لگی آج دی تاکو ویڈیو اگر تاکو آج دی ویڈیو پسند ہے ساڈے یار چینل کو سبسکرائب بھی کرو چامیاں بھلا تھی وے انشاءاللہ تے انشاءاللہ ول نمی ویڈیو دے وچ ملدے ہیں تب تک اللہ حافظ